rĩu anake nĩ tĩmeraga atĩrĩrĩ Mm. magatinde makĩnja mamu toho were nyone mũtumia Mm, ngamera atumia nĩ ombe gũkũ mm, tiga gweterera ngai agũteithie gũikia mbũthĩ mm. hau nĩ haku Ĩĩ, Wena kuja ni kwe mundu wombirwo purpose ria kahea. nĩ kũrĩ andũ ngai ombire nĩ ũndũ wa mũthenya wa ũru makahĩa Mm, me ngũ cia gũcina arĩa angĩ Mm, Na nĩ ngai rĩu nĩ rĩ, ngai Na Ĩĩ. riu wi Mm. Mm. na rĩu Mm. angĩkorwo nĩguo makĩũmbirwo ĩ Mm. maki- tũ- tũ- tũ- tũ- nĩ tũkĩagĩrĩirwo atĩ kũma jehova nĩ ombire kĩndũ o gĩothe nĩ ũndũ wa gĩtũmi gĩakĩo Mm. ĩni gwata arĩa aganu akĩmomba nĩ ũndũ wa mũthenya ũrĩa wa ũru amombire nĩ ũndũ wa mũthenya wa ũru Rĩu nĩ- waganu wao nĩ thimo 16 Aha. verse 4 ona Mhm. waga atĩ acio amombire ona wageria kũhunjĩria mũndũ ndangĩigua Eh. tondũ ũmbĩtwo mũth- nĩ ũndũ wa mũthenya wa ũru ta rĩu ũĩ ta rĩu ngai nĩ oĩ we ũgathiĩ kwa ngai kana kwa Nĩoĩ. ũgathiĩ gwake kana kwa ngoma ngai nĩ oĩ nĩkĩ gĩgatũma mũndũ athiĩ kwa ngai kwa ngai nĩ nĩ mawega ĩ nĩ mawega ĩ ciĩko ciake ĩ Ĩĩ. kana nĩ kũhonoka ciĩko-rĩ ti kũhonoka Mm. kũhonoka gũtirĩ mũndũ ũtarĩ mũhonoku Mm. ona mũrebi ũraima kĩrabu nĩ Ehe. mũhonoku Ehe. ciĩko ciaku nĩcio igatũma ũheo muoyo na ti kuona ũkona Eh. there is a difference between kuona na kũheo Mm, kana iria angĩ moiga atĩ nĩ ũheaga ngai ngona muoyo mm, rĩu angĩkorwo wĩna mwana waku athomeri mm. twĩtwo na igũrũ twĩte na twĩtwo na igũrũ tũgakĩigĩrĩrwo ndigiri Mm. rĩu tũgathiĩ gwĩka atĩa Tũ- we ũgũthiĩte gwĩka atĩa Kuona akĩheo no ndigiri. ndũkainũka nayo nĩ mwana ũgũthiĩte kuona Mm. rĩu rĩ hena Mm. tofauti ya kuona mwana kũheo muoyo Mm. tukaheo muoyo ti kũhonoka nĩ ciĩko Mm. onoka andũ othe no moige nĩ ahonoku Mm. no ciĩko cia mũndũ Mm. nĩcio ikamũtetera na tarĩu andũ andũ nĩ mahũthĩire kuga ndĩracokeria ngai ngatho Mm. o rĩtwa rĩakwa nĩ rĩandĩke ibuku-inĩ rĩa muoyo Mm. kwandĩkwo ibuku-inĩ rĩa muoyo ti ũndũ mũnene Mm. o marĩtwa matũra mapia kũndũ ma kiriniki nginya makĩ Mm. rĩu ona ũngĩandĩkwo kiriniki ta rĩu haha itũ he kiriniki ĩtagwo gwa cibũ Mm. na ũcoke ũrege kũrũmĩrĩra kiriniki ĩyo werwo rĩ Mm. nĩ mũkahandana na ndagĩtarĩ Mm. rĩu ũũ rĩ kũhonoka nĩ ũrĩmĩre Mwĩroreri wa Mr Chairman TV, niĩ njĩtagwo Kimemia wa Njũgũna na nĩ ndakũnyita ũgeni rĩngĩ thĩinĩ wa tabarĩra ĩno ĩtagwo Mr Chairman Show. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ njokete mwena wa Ndeiya, na mũthenya wa ũmũthĩ njokete kwa Salome kana Gakenia kana Wakaro, niĩ ndĩmwĩtaga Wakaro. Na kĩrĩa kĩndehete gũkũ ũmũthĩ nĩ ciũria cigana ũna mũnjũrĩtie, na ngauga no nginya ona niĩ ngũrehere kĩũria kĩu tondũ niĩ imwe nĩci- nĩcinemete Ĩĩ, nĩiremaga Na- rĩmwe. na tondũ we nĩ ũkĩũĩ Ĩĩ, maũndũ ma- ĩĩ, ma- ĩĩ. maũndũ maingĩ ona Nĩ mwathani kũngĩra nĩandeithangĩtie ũguo. ngauga no nginya njũke ngũcarie Ĩĩ, nĩgetha ũtuĩke wa kũmarĩria ĩĩ, no tũtana itanamba gũkũria ciũria icio ĩ mm, amba ũmageithie ĩĩ. Nĩ ndakũgeithia mũno na ngeithi cia wendo wa mwathani na nĩ ngenete mũno nĩ gũcoka gũkũ gwitũ. Ũngĩona kũndũ kũracokwo nĩ kwega. Ndagwa Salome Wanjirũ kuma Limuru Ndeiya Tegunu kana Gakenia kana wa Karo ĩĩ kana Salome na nĩ mũ subscribe nĩ tũkenaga mũno. Nĩ tũthiĩte wega. Sawa sawa, rĩu wa Karo ĩĩ. kĩũria kĩa mbere Mm. Nĩ ma. Kĩũria. kiugo kĩa ngai kiugaga atĩrĩrĩ Mm. ngai oĩ maũndũ mothe Ĩĩ. na amenyaga kĩrĩkĩrĩro kĩa ũndũ Ĩĩ. ona kĩambĩrĩria gĩtarĩ kĩrakinya Ĩĩ. koguo ĩ Mm. ngamba ngakũria atĩrĩrĩ Ĩĩ. ngai nĩoĩ nĩ tũgakorwo haha ihinda ta rĩrĩ Ĩĩ nĩoĩ. nĩoĩ ona atanomba thĩ ona nĩamenyaga atanomba thĩ nĩamenya nĩamenyaga nĩ gũgakorwo ho nĩamenyaga we nĩũkaciarwo Ĩĩ. nĩũkagĩa ciana nĩ- one na maũndũ mau mothe Mm, na mm. ona nĩ taguo na andũ arĩa angĩ othe ĩĩ nĩamenyaga gũtirĩ ũndũ ngai atoĩ Eh. ngai rĩ Mm. nĩwe mwene maũndũ mothe na hihi ona tũngĩcira ũhoro wa ngai na njĩra nene mũno rĩ Ehe. ũkoragwo wĩ wa- ona he hĩndĩ ayubu onete ta hihi ngai ta- tarĩ o ũguo Mm. nake ngai akĩmwĩra ayubu Mm. tondũ nĩ wahũthia mũno rũgama tũranie ciũria Eh. orire ciũria nginya agĩkira Mm. tondũ ngai arĩ kuo ona tene na maũndũ maingĩ nĩ oĩ Ehe. ĩĩ na weka wega nĩ gũcokia kĩũria Ĩĩ. tondũ ndĩ na kĩũria rĩu kĩngĩ ndĩrenda Ĩĩ. gũ- gũ- gũkũigĩrĩra igũrũ wakĩo ĩĩ angĩkorwo ngai nĩ oĩ maũndũ mothe ĩ, ĩĩ he na nĩ oĩ kĩrĩkĩrĩro Ĩĩ. ona kĩambĩrĩria gĩtarĩ kĩrarĩka ĩ, ĩĩ ũguo nĩ kuga atĩ ngai nĩ oĩ arĩ andũ arĩa magathiĩ matu-inĩ na arĩa magathiĩ kwa ngoma ngai acio rĩu akĩrĩ ithabu ihũthũ mũno he ngai Eh. arĩa magathiĩ kwa ngai atĩ arĩa magathiĩ gwake na arĩa matagathiĩ Eh. ona gũkĩrĩa andũ ai- aigire ndamombire nĩ ũndũ wa mũthenya wa ũru Eh? ĩĩ na nĩkĩo wona mũndũ rĩngĩ e wondi atũraga hunjagĩrio nĩ gũkua ũrakua no ndũngĩigua o Mm. kwĩ andũ mombirwo nĩ ũndũ wa mũthenya wa ũru Mm. ĩĩ ona na nĩ ngwĩraga nĩ nyendaga rĩrĩ Eh. kũhutahutia hanini Eh, nĩgetha tũkaigua ũguo tũkaigua mhm. atĩrĩrĩ kwĩ andũ ngai ombire nĩ ũndũ wa mũthenya wa ũru mũndũ ũcio rĩngĩ ona no ũgerie kũmũhe ũhoro wa ngai mm. no ndangĩigua gũkua ũguo wona kwanja nĩ kwĩ mũndũ wombirwo papa cĩrĩ akahĩa nĩ kũrĩ andũ ngai ombire nĩ ũndũ wa mũthenya wa ũru makahĩa mm, me ngũ cia gũcina arĩa angĩ mm. nĩ ngai nĩ ngai na rĩu rĩ Mm. na rä u Mm. angäkorwo nä guo makä å mbirwo ä Mm. nä tå kä agä rwo kå atĩ jehova nĩ ombire kĩndũ o gĩothe nĩ ũndũ wa gĩtũmi gĩakĩo Mm. ĩni gwata arĩa aganu akĩmomba nĩ ũndũ wa mũthenya ũrĩa wa ũru amombire nĩ ũndũ wa mũthenya wa ũru waganu wao nĩ thimo 16 verse 4 ona Mhm. waga atĩ acio amombire ona wageria kũhunjĩria mũndũ ndangĩigua Eh. tondũ ũmbĩtwo mũth- nĩ ũndũ wa mũthenya wa ũru ta rĩu ũĩ ta rĩu ngai nĩ oĩ we ũgathiĩ kwa ngai kana kwa Nĩoĩ. ũgathiĩ gwake kana kwa ngoma ngai nĩ oĩ nĩ akoragwo oĩ na nĩkĩo rĩngĩ aigaga atĩrĩrĩ Mm. nĩ hĩtanaga ayubu akiuga atĩrĩrĩ Mhm. nĩ hĩtana nĩ ngai nĩ ageragia kũhĩtana na ithuĩ mũno Mm. atweheranirie na njĩra ĩyo ya gĩkuũ

rĩu ũcio mũndũ nĩ tũkĩagĩrĩirwo kũmũ blame na na ombirwo akahĩa onake mwenyewe ndaramenya nĩ kĩĩ kĩratũma kĩramũtwarithia ngai amũmbire yani ndona andũ acio ariko mwathani mombĩte atĩ makahĩa hmm. rĩu rĩ yani ngai gĩtikĩo kĩarĩ papasi ciake hmm. no ona mangĩgeranio gũkũ ona ũgerie gũtũra ũmwaragĩria rĩ hmm. ndangĩigua na ndangĩcenjia

Rĩu a- agopanĩcwo nĩ kĩna Eh. kũheana na na- na Rĩu na nĩ ngai wamwambire rĩu rĩ ũmũhete ngoro ĩyo ngai nyũmũ. nĩwe ũmũhete na nĩkĩo ikaga atĩrĩrĩ mwathani nĩatũhe- nĩatũheire ngoro ya kwĩrira no rĩu andũ ayo no ngĩgeria ndangĩhota tondũ nĩ ta wa mũthenya wa ũru na ngai kũu guothe no oĩ ngai no oĩ atĩ ona caitani no akehia na amũingate kũu igũrũ gũtirĩ ũndũ wĩkĩriga kwĩ ngai Mm. ũhoro ũcio nĩ mũritũ tondũ wa rĩrĩ Mm. Koguo nga- koguo ona wĩke atĩa kana atĩa wĩ wa riko koguo nĩ ta ku- nĩ ta kuga atĩrĩrĩ Mm. rũgano rwaku ngai nĩ arĩkĩte naruo ĩĩ yani ngai nĩ arĩkĩtie ona ngai nĩ arĩkagia na andũ mũno ngai no akũrori ũguo arĩkanie nawe na rĩu ĩ ta rĩu ta Mm. rĩu ũhoro ũrĩa wa rĩrĩ ta rĩu ta niĩ githĩ ndirĩ ndirĩ mũhonoku Mm, mm. njoke ndĩrute ũhoro-inĩ Mm. ngai no andore ũguo na ona hatirĩ bata wa gũikara gũkũ thĩ ĩno no akĩmenyaga nĩ ũke- nĩ ũka- nĩ ũkeruta Ĩ, rĩu ndĩrona nĩ amenya nĩ ngeruta rĩu nona amenya nĩ rĩu ta rĩu nona Eh. ta rĩu ta niĩ nĩ njethete kwanja ũhoro wa ngai mũno Eh. no ngai ĩgaga atĩ niĩ ndingĩmaka nĩ- no make nĩ mũndũ mwĩhia nĩ ngũkena nĩ mũndũ mwĩhia akiuma wĩhia-inĩ Mm, aime wĩhia-inĩ mm, nake mũndũ mũthingu aima ũthingu-inĩ wake rĩ mm, na nĩ o atũrĩte mũthingu rĩ mm. kĩu ti kĩndũ kĩngĩtica ngai By the way nĩ ta ũrĩa Elija oigire atĩrĩrĩ, Mm. atĩ anabii othe nĩ moragĩtwo no niĩ ndigarĩte. Mm. Ngai akĩmwĩra hau hatirĩ wĩra harĩ niĩ. Mm. Ngĩtigĩirie angĩ ngiri mũgwanja. Mhm. Mm. We? Mm. Rĩu Haya. ndũngĩtica Ngai na kaũndũ kanini ta kau. Mm. Eh, na rä u ä Mm. o kä rio kä rä a gä akwo Ĩĩ. angä korwo nä maå ndå mothe koguo nä aramenya å rä a gå gathiä Ĩĩ, nĩoĩ. no tuge you don't have power of what o- o- kũrĩa ũgathiĩ Ngathiĩ- no no tuge ũguo atĩrĩrĩ ta rĩu for example niĩ ndĩ kĩmemia Mm. no njuge niĩ ndirĩ na hinya wa kũ- wa- wa kuga ngathi kwa ngai kana kwa ngoma tondũ ngai nĩ amenyire ona atarĩ aromba thĩ nĩ amenyire we kĩmemia Ĩĩ, we ũgathi gũkũ ĩĩ, ona njĩke atĩa Ĩĩ. no kuo ngathi tondũ ĩĩ. nĩonete mũico kĩambĩrĩria Ĩĩ. gĩtarĩ kĩrambia Ako- no uge akoragwo- ũguo no ũguo nĩguo onete nĩoĩ Eh. rĩu ithuĩ nĩ ithuĩ tũtako twĩ nduma-inĩ Eh. na nĩkĩo ũrehoya gwĩthaithanĩra ũgĩ- ũkĩ- ngai akũhete condition

Ngeyũria atĩrĩrĩ, Mm. ithuothe nĩ tũiguaga kana he disciples cia Jesu Mm. ciarĩ ikũmi na igĩrĩ nĩma? marĩ ikũmi na erĩ Na Ĩĩ, andũ othe nĩ maugaga Judas arĩ mũndũ mũũru mũno. ĩĩ, Judas No rĩrĩ, Ĩĩ, Jesu nĩgetha nĩgetha agĩũka gũkũ thĩ Mm. na nĩgetha ambithio ĩ, ĩĩ, muoroto wake warĩ kana agĩũka gũkũ thĩ muoroto wake warĩ ambithio ĩĩ na angĩambithirio nĩ ũndũ wa gũkunyanĩrwo nĩ Judasi o mwathani ĩĩ ĩhĩ ona ti judasi ũngĩatũmire Eh. tondũ no oigĩte atĩrĩ nĩ egũkua mehia ma kĩrĩndĩ gĩothe mhm, ekirwo maũndũ mothe nĩguo ithe ithuĩ tũtikanagere mbara iria agerire ĩĩ nĩgetha tũkona muoyo Ehe. ti judasi watũmire Eh, ti- aca nĩguo ndĩrauga atĩrĩrĩ Mm. no nĩgetha akue ĩ ĩĩ no nginya ĩ- ĩ- no nginya angĩakuire na njĩra ya mũtharaba ĩĩ angĩakuire na njĩra ya mũtharaba no nĩ erutĩire we mwenyewe nĩ wona Ĩĩ, nĩwe we- ĩĩ. maithe ona nĩwe werutĩire to ngai ũcio ena hinya nĩ angĩarĩ na hinya wa kũmahũra na maũndũ mothe ĩĩ that, that is true ĩĩ kĩrĩa kĩrĩa kĩrĩa ndĩroria nĩ rĩrĩ mm, judasi ĩ mm,

Rĩu Judas na mahĩtia rĩu judasi rĩ a- judasi ona ndarĩ judasi rĩ nĩ kũ- nĩ- nĩ- we nĩ ekire ũru Ah. nĩ kwendia mwathani tondũ ũcio naguo wĩtagwo ũha- ũhypocrite Mm. nĩ ũhinga ahũthĩrire Mm. na atũra ate endetwo nĩ mwathani Mhm. jesu na mwathani mena judasi ndoĩ judasi nĩ nĩ mũici Mm, na nĩkĩo mwathani amunaire kĩondo kĩa mbia Mm. tondũ ngera kũhota mũndũ rĩ ũmenye ũcio nĩ mũici mũne kĩondo kĩa mbia nĩgetha rĩrĩa ikora rĩ Eh. nĩ ũkamũria ciathire kũ Eh. rĩu onire ane kĩondo kĩa mbeca Judas Eh, Ĩĩ, na rĩu maũndũ mau mothe mwathania no na ayubu Mm. he hĩndĩ ona ahanĩte tekũhũthia ngai tekũmũikarĩra ayubu mm, nake ngai akĩmwĩra ayubu rũgama Mm. tũranie ciũria no nagia ciũria nditũ mm, ta rĩu ĩĩ, ta rĩu ũngĩthoma nĩ megwĩthomera mm, ayubu bote wanu rĩ mm, ä wambie ta hau thatiri rä Mm. ä rakwä ra nguo ä yo mä tarakwa ya- ya- ya makaracå rä Mm. nä wamä å mbire Mm. ä gathiä orä tio ciå ria nyingä må no nä Mm. ciå ria ciå rä tio må no Mm. Ĩĩ, ona ndũngĩhota gwĩcokia ingĩ gũthomera ciũria ici ciothe ayubu moranagia na ngai rĩ Mm. nĩ nyingĩ mũno na nĩ nditũ Mm. tondũ oragio nginya nginya- twarigairia iraciarĩra werũ we nĩ ũmenyaga aca ĩĩ rĩu ici Eh. ingĩũragio nĩ anyu nĩ ũrĩa nĩ ngai tondũ Mm. ngai ngai ngai yani ngai nĩ aihũire gũkũ guothe mm, na hinya wake tũtingĩũhota mm, na nĩ ũĩ ũrĩa gũgaikara mm. Mm. koguo hatirĩ na ũndũ nĩ- na tũngĩka nĩ- tũcenjie na mũno mũno nĩ atũmagĩra anabii ake matũrathĩre ũrĩa gũgaikara Eh. ta rĩu johana nginya ũyũ wa wa sebendire Mm, nona nĩ arathĩte maũndũ maingĩ revelation mm, ĩĩ revelation mm, akĩratha na na nginya akĩandĩka revelation ũyũ arĩ mũtumumu nĩ akonoretwo maitho mm. ĩĩ

ti kũhonoka Mm. kũhonoka gũtirĩ mũndũ ũtarĩ mũhonoku Mm. ona mũrebi ũraima kĩrabu nĩ Ehe. mũhonoku Ehe. ciĩko ciaku nĩcio igatũma ũheo muoyo na ti kuona ũkona Eh. there is a difference between kuona na kũheo Mm, ana ina angĩ moiga atĩ nĩ ũheaga ngai ngona muoyo mm, rĩu angĩkorwo wĩna mwana waku athomeri Mm. twĩtwo na irwo twĩte na twĩtwo na irwo tũgakĩigĩrĩrwo ndigirĩ Mm. rĩu tũgathiĩ gwĩka atĩa Tũ- wo gũthiĩte gwĩka atĩa kuona kĩheo no ndigiri. ndũkainũka nayo nĩ mwana ũgũthiĩte kuona Mm. rĩu rĩ hena Mm. tofauti ya kuona mwana kũheo muoyo Mm. tukaheo muoyo ti kũhonoka nĩ ciĩko Mm. honoka andũ othe no moige nĩ ahonoku Mm. no ciĩko cia mũndũ Mm. nĩcio ikamũtetera na tarĩu andũ andũ nĩ mahũthĩire kuga ndĩracokeria ngai ngatho Mm. o rĩtwa rĩakwa nĩ rĩandĩke ibuku-inĩ rĩa muoyo Mm. kwandĩkwo ibuku-inĩ rĩa muoyo ti ũndũ mũneene Mm. o marĩtwa matũra mapia kũndũ ma kiriniki nginya makĩ Mm. rĩu ona ũngĩandĩkwo kiriniki ta rĩu haha itũ he kiriniki ĩtagwo gwa cibũ Mm. na ũcoke ũrege kũrũmĩrĩra kiriniki ĩyo werwo rĩ Mm. nĩ mũkahandana na ndagĩtarĩ Mm. rĩu ũũ rĩ kũhonoka nĩ ũrĩmĩre Mm. ta rĩu na nĩ nyarire kũhutia hanini Mm.